Mutupongo ukati wakati tinosumba kusuma madzeteguru akafa nekuti vanhu vakafa anoona zvese panyika ari pamwe chete namwari ndomupa gwenzi ndomudzidzisa chitora machisa batidza utenderera uchitaura munhu akatora mwana wangu ngaadzoke handina kukama naye dzora mwana wangu dzora mwana wangu wesa pasi pokudzima moto uyu pfungwa dzako dzokutora mwana wangu dzese dzidzime ndimi midzimu yangu makafa mukai rwai munhu mbabvisa mhm. akapisa kaita anouya yega manje panapa ambuya ye mwana wangu ndamuona onyora mubhuku bhuku yake ndinayo ipapa onyora mwari ngabatsire waita mbabvisa ndio chimuti ichocho manje chinotandidza munhu asingaonekwe murume akatiza mukadzi akatiza any problem chinoshanda chiri chii chiri one ndiye chimuti vamanotokwira ndege kuya panapa kunotora chimuti vinonga kuda vana zvikwambo handibate ropa ndotora chikwambo musha mwenyu mune zvikwambo e manje inini handibate ropa handisiwo munhu kana uchida ndokubatsira tiyedze aiwa mbuya ndibatsirei ndoti uya nefocha nemari yangu nereza yako wononga madhende usingazive munhu dzakapfeka uye nayo panapo kuri kuseni akauya kuseni topinda mudare ndomubvunza mutupo ndipe foja yako wondipa ndipe mari yangu wondipa ndoisa paruoko apa ndotora foji yake ndoisa apa ndotora dendi langu yemudzimu ndoisa apa ndoti mutupo wababa uko ndiyani wonditaura mutupo wababa vangu vakati ndakuwadaidza ndavadaidza dendi rangu yekutendera iye akagara apa ichitenderera ichitaura mwana wenyu ndimumamudoko tauye pano ini handibate ropa kwete mwana uri zvinonetsa zvakati zvakati zvakati ivo vanhu akushandisa mwana wenyu ava akaromba zvikwambo zvavo asi imi makafa vanhu vacho munovaziva ini handibate ropa kwete saka ni kurapa kwangu tiri kuenda kumvura nemuzukuru wenyu foja yenyu yakutengera iti tikupa imi basa muna kubata mwana wenyu rovai imimi toti mumurove toda mhinduro kwamuri tombe topepe totaurira mazisekuru mazimbuya mazitete vavhimi amishayo njuzu toturira touya kwamai todire mufoja tokumbira tokumbira wapedza e ndomupa foja yake tora vezi ako nayo e madhindi ako nayo e andei kumvura toenda kumvura ndipe foja wondipa foja iye indomira mvura ndakudira mvura foja iye tasvika nemwana wenyu zvese zviri kumutambudza imi makafa munozviziva muri pamwe chete namwari kana pane munhu ari kumushandisa ngavidzokere bikiro iri kana makatsipikwa mukai muite basa rovai vanhu bikiro renyu iri noda mito kwamuri ndodira foja iye kutaurira taurira taurira ndotora makuma yangu kamugomo kangu gara padombo tsika dombo apinde mumvura chaimo kwete machiri anonga aya natigeza zvese zvinokunetsa kana uchida varume hobho zvikwambo zvidhoma ngozi taura zvese zvinokunetsa wotaura achitora machiri aye wani wani wogeza bhodhi yake achitaurira achitaurira achitaurira achitaurira achitaurira munhu akapfeka jira handimuzive iye akaromba chikwambo chake kushandisa ini handizizive kwakatora ngachiende kashandise vana vake wogeza wogeza worasa chitsvuku oya break ndimi mazeteguru kana makatsipikwa nejira dema nhasi ndikuibvisa tese ndiri muzukuru wenyu ndikutambudzika Imi muri kumhepo zvese zvikuitika munozviona. Wotaurira zvese zvinomunetsa, wotaura achigeza achigeza makoma worasa wotora jena takuchenusa midzimu manje. Imi pamakafa makageza mvura. Pamakaberekwa makageza mvura. Hapana muroya anoroya mvura. Hapana muroya anoroya dombo. Ini ndiri dombo, ini ndiri mvura. mukai kumakuva mukana munhu achinibata rovai hondo ndoda mindo kwamuri handingagare ndichitambudzika wogeza geza akapedza worasa ndomubvunza kuti wapedza here aiwa mbuya hapana chimwe chikunetsa hoo e eh, orit ndokutema nyora manje two two two two two wobuda ropa nyarara ndakumugeza manje ini ndezvandiita ndomugeza ndotora mashizha chaive muti ndomupuma puma nawo kupuma kupuma ndotora kana kusere kwangu kwemudzimu wangu ndomusefa usefa usefa ndichitaura ndokwidibira pamusoro ndakutora magwenzi angu kumuzora zora zora zora apedza pfeka ndei hapana chinorasiwa woya kunoku ndomupa mushonga uyu unogeza seven days uchigeza seven days kakwana uroora nawo uyu ukaise mafuta uzore abamvisa e eh, woenda poto ye wabikira mishonga wacho sajenemo sadza woenda wodzoka sei woenda wodzoka aiwa mbuya munhu uyo ari kuhwara ngati siya so tazorera woita wouya kunonyora mubhuku ndiyo kurapa kwandiita panapa eh, batai nyaya yengozi eh, kuti chii chinonzi ngozi and pamatare yenyu amuri kuita handiti makambobatsira here mhuri yakanangana nengozi ngozi zimwe zvinoita munhu akauraya munhu kupa mvisa anotora munhu iwe okupa iwe kuti akunetsewe mumba mwako ndiyo ngozi ka mupa mvisa ise kwedu hatibate huku manje ngozi kumvura iwe vakafa ndisi ndakakuuraya kwete ende kwakakuuraya iwewe enda kuno kwangu buda buda buda kwandiri handisi ndakakuuraya ikoko kana yacho patinoenda kumuti ndokucheka nyora iwe ropa yako kugara pamuti ndotora mvura yemuti nemushonga ndokuzora akauya munhu anoona chimuti ichi ndekurapa kwandiita panapo chimuti yoita munhu iwe woita chimuti zvikudzokera kwari revenge ndakaroora mukadzi mm. wangu inini mm. ndiri kubatsira mm, eh, va- vateereri Mm. mukadzi onzi mukadzi uyu ane chikwambo iwe uri kuti mukadzi wako handiti Mm. asi mukadzi uyu ane murume wake Mm. an- eh, kare saka iwewe chenjera ucha- u- uchazofa ndinozvibvisa sei zvinhu zvakadaro ini mukadzi wangu ndinge ndichimuda ndaita naye kana mwana mumwe chete Mm. kana vana vairi Mm. zvinobva sei zvinhu zvakadaro zvimwe zvinoita unoroora mukadzi tikurirana mm. chinyakare vanga vachifamba sataroora wofamba pamudzimu one two three four uchifamba kuti mushondo ndoda kupinda wakanaka here mhm. kana wakashata mazuva ano hakusina vana vedu anongonongana uko uchimugweromo wouya ati ndaona mukadzi akutenga mukadzi ane murume wokumhepo ane sha yokuroya wakuisa pamusha upamvisa vemusha woenda kuchivanhu vakurwara kuti a ah, ndinga penyu pane muroora Muroyi akauya ka ane shaya rakati rakati ari musha mwenyu. Mubabvisa. Uripo uroyi wokuromba wega ini kuti ndakuda kuroya. Uripo uroyi wokupi asingazvizive zvinobviswa. Ndamukadzi haazvizivo. Inobviswa shairo kumvura inobviswa ichienda ogara ari munhu. uku pane situation yatakambosangana nayo mm. ekuti munhu akaafirwa nemwana wake mm. after four years mwana uya afa e, akazoonekwa mwana uyaya ari, ari mupenyu ari mudura asi wanhu wakaenda kunomuviga pafour pa years ago wanga, wanga wanomuviga akazoonekwa ari mudura kuti ah, mwana uyu atori atori mudura ndiye asi angoita chinhu chinenge chakangodai zvinofamba sei kuti vanhu vaite zvinhu zvakadaro vanotora munhu kumushandisa kubamvisa mm. kumusha kwedu isusu anofa munhu woiswa mubhokisi ka mhm. iwe kuti munhu iduri munhu abhiswa ari muhozi mishonga yese inodaro mhm. mishonga mm. munoyesa kana chibhanana chintochi chikuti e kuchema munhu chemanga manga ichi mm. munhu ari mumba mishonga yese ikoko kuda kushandisa kuti vapfume ubamvisa mm. vanhu vanoshereketa takawanda n'anga vamwa nekosi yekupa zvinhu zvakashata kuti aurai hama dzake achimushandisa mumba vamwe havade izvozvo upamvisa pane n'anga inoziva kuroya vanhu chete basa rake kuti iwe uda ninga ari kukunetsa e eh, ha ndikani kupe mushonga ukadai afe ikosiyo mhm. manje vama kuti aa ah, ah, hazvidiwe izvozvo toda kuponesa munhu ndizvozvondiimi mungati chii setsananguro kumhuri yezimbabwe mungati chii panyaya yemudzimu nekuti izwi rekuti mudzimu kunze uko matorero andiri kuona mhuri zhinji dzadziri kuita vari kuti urombwa unenge watoshata haisiyo nzira yaunofanira kusenza nayo
mudzimu ndiwokudala matetekuru nemazitekuru vakafa ini ndiri panapa inini ndikushanda basa iri baba wangu takuda kumazuva ega tichidya maurenji ndakava ndiri mudiki muno muzimbabwe guva rababa vangu iri paconzession apo namai vangu baba vangu akachibatsira vanhu upamvisa ndiri mudiki saka inini manje ndakachida kufamba nababa musango mukuona ka baba akati andi kuenda baba vangu akateya fishi kuvhima indotora kabanza andei mwanangu indakuenda vakuchera mushonga mwanangu mushonga uka unorapa chakati chakati uyu ndiwo mudumbu uyu ndiwo musoro mubamvisa achindiudza ndichifamba nawo baba wangu akabereka inini un'anga ndiri kurapa panapa baba wangu akabereka inini handina mushonga wekutenga kun'anga kana icho chimu chatora mbiri babu wangu ndi akatondiudza tora mushonga wakati wakati uite zvakati zvakati ndikushandisa mishonga yebaba ndianari kalambo chaiye chaiye tokoroshi inotaurwa nezva kuti munhu ane ane chitokoroshi chinenge chiri chicho chitokoroshi mm. chinozikana iwo ane kosi yacho mm. yokugadza vitokoroshi mm-hmm. ini andingati ndochiziva mm-hmm. ndaini handina nguva yacho iyo eh, ndiri kuti panapa zvakaita pana hapasati pauya vanhu vamakabata kuti ane zvinhu zvakadaro mukamuyamura kuzvibvisa kuzvibvisa mm. vanhu vapana anoya panapa mm. vanoona vega mwanangu mupamvisa ka ini handiite zvekushopera anoona vega munhu munovaratidza pamudhuri pamudhuri aona wega pobrume yawo mm. saka kuti iye kana ane chitokoroshi ka mm-hmm. angandiudze n'anga kuti ndina chitokolosi chose anganditaurire angoti akumusha kwedu kune chi zvikwamba mbuya vinochipa so so so hoo e ndomurapa kondozive akaita mushe wonyora mubhuku aiwa mbuya ndiri right hoo e asi anoziva andei kumadzimai mm. eh, vakazvitakura eh, nevamwe vane matambudziko echidzimai ndezvipi zvamunobata
akazvitakura mhm. ane nhumbu mhm. kana wasingabereke aiwa tinouchika mhm. tinoona kuti chibereko chake kuti chakaita sei ukunzwa sei so so so tompawo mishonga e, e, dai ndiri kutaura kuti pamunhu asingabereki handiti mm. zvii zvamakaona zvinokonzera kuti iye asabereke zvamunozive vano kuti asabereke vamwe ka mm. umwe ane samasari akadzi vamwe masara anogara mudumbu upamvisa masara umwe anogara kuberekewa amai vake vakamubereka wona gupfuti ari mucheche paya pamwana angu ndoda kuudzai gupfuti ikadonera apa kana kufa kanganga itwa abereke

saka anotadza kuti akabva kadonera apa mm. vanodzimika ipapo yodonera paside yes ubereka
ah. ubereka indava yei zvakatosikwa namwari zvakadaro hazvidiwe ka hazvidiwe kana varume futi gufuti mm-hmm. gufuti inorapa kana varume Kusungwa kwanoita guvhuti manesi masiku ano havazive. Varume vane guvhuti inosungiwa apa. Kana vakadzi futi ine saizi yake pokusunga. Saka manesi amanje anosunga pamene paafuna ndi maningi ari kutambudzika panapa. Ambuya batsirei so so so kabhodhi kaita bwanji.

yomveka yokuti amuna eh, kanjani mukadzi wanga bwanje aa ah, ah, mwanyanya mm. endani mukadye mankhwara dzichoke vintu ndanga ndichida kuti mhuri yezimbabwe munyatsoitsanangurira kuti kune mishonga handiti yechokwadi yechivanhu inotorwa kuti munhu anokwanisa kutodya eh, achizviraramisa isiri yekukwadza umwe munhu yako kudya mankhwara muza kudhara mhm. siki yamanje ndekana kurapika kudhara kuna rusik kind kind mm -hmm. asi umato akaba ambuya nganga inoita basi ponde ponde imwe popopo yasira yata manje vana vedu ava akufa tsutswi tsutswi safuna ati andipe nganga ndarama mbera niende kujekeseni jekeseni kunyararidza kuti izizire chabe mm -hmm. asi mimba mako maunonga mangwara achivanhu amarapa amathandiza mm -hmm. inini manje ndinobatsira vanhu ndobatsira vanhu ndine mupanda wagure mbabvisa ndine mapepa zvese marufuenzi arimo munyumba memba muchaja pamarimba aniziva ndamavhidhini ga ga kana unganga ndotakura ndotakura gure wangu panapa ndakutoenda kana waenda kuti handimiswe panzira i ndiwaratidza pepa ndikutobaya umwe anga wanga ndiwaratidza papepa ndikumba makwara amene ndifuna pati bepoblem manje magaya ndikataya chintu chikundichengeta ine niende kuchechi kwake ine ndichiita atikondikora magaya handimude kumuona ngaareke zina rangu ngasi ngaarapemina vanhu anomuda magaya sinoti inini ine handizive ndobva zambia handisi mukhalandi kai handidi zvakutaura magaya kati akuda vanhu vake anoti iwe ndikupa sandara ndinokupa mari ukauya igara paprema ndiyo zvaanoita magaya munotora prema wogara so agara so paprema ribweya so

handina nguva yacho kuti ndingaenda kwamagaya kusarenda zvinhu zvinondibatsira upenyu wangu handidye mari yemagaya ndodya mari yemidzimu yangu iye anga ari kupi magaya acho makore yese kana anogona ngaende kuhospital kunozuva roita kuti kwose kwakazara vanhu ari kuhwara mai ngaakati by fire achoke vanhu vose hurumende so yenchito ani ndinoabvunza mwana kuti kwa imi mabwera ninga muna mabvi kwangwani ivi simauka magaya ni eya eh, mbuya maitwa bwanje aiwa ndabiriwa zvinhu vangu mabiriwa e eh. saka mufuna mangwara futi kwa imi aiwa mbuya ha iyo ni chechi chabe ibatsiri ko magaya ari kuti aite faya ka zvinhu zvidzoke hapana ndovapa mushonga kuti zvinhu vangu vakadzoka asi anopinda chechi yake iyo saka muombe ndiani muombe ndini ini ndini muombe inini ndandine miti yamwari aleluya fire ndiye basa rake iyo zvimafuta kati azvitora kuti kati mva mbuzi kati mva shiyani angopasa vanhu vibena nchito
saka chenjedzo yenyu kumhuri yezimbabwe e, pavana iko zvino vanongopinda vanenge vasingazivi ka mwana mudiki ane 10 years mwana 12 years kuchechi kunonzi kunoenda munhu wese nokuti ndokuna mwari saka chenjedzo yenyu kumhuri yezimbabwe ndeyekuti chii paubatwa huri kuitwa
vana ava mitemo yechinyakare vasiyana nazvo machechi yawandisa upamvisa mwanangu mm. saka yawanda machechi vana vedu angoti chechi ndo yakanaka ukuenda kunotorwa zvimwe ikoko upamvisa mm. anokuita zvinunango zvinhu kukushandisa iyo paapana chaanoziva vanangu garai itai chinyakare itai soso kuti a ah, munopenga imi chembere inopenga iyi takuda kuenda kuchechi ini haachanzwisisa vana mukona mitemo chaiyo chaiyo yechivanhu haachanzwa vana vedu ava vanotora akadzi muchigolonga woya navo hapana nhumbu pamwe nevababa four five ati mwana ndewangu angochengeteswa mumazai asiri yake mwana wokura wosvikirwa kuti yandisiwo muno mumusha mwangu muno ndakabva kwakati kwakati abiriwa imimi ka mukauya panapa ndoda kuona munhu andibira mupamvisa ndinoapa mushonga woona wega maziteteguru vako vakafa chekare kare kupinda kwamaita panapa midzimu yangu yakutokuona kuti vanhu auya pamba pamwana wedu mupamvisa saka iwawo ndio ndinokumbira chivanhu imi muzukuru wenyu achiwa zvakati zvakati asi makafa muri pamwe chete nemusika vanhu munoyatora chinhu chomunomuziva imi makafa muri pasi gwenzi ndiri sawera pasi batai gwenzi rovai munhu adzoke nezvinhu hangadyiwe pfumi nemutorwa kwete tosuma suma woenda kunopisa kupisa chete ka wopisa wopisa wona we ah mbuya ah, zvinhu zvangu zvadzoka ndazviona mazviona e eh, chisaina bhuku osaina nenumber dzefoni dzaosiya ndiyo kurapa kubatsira kwandiita panapa
kune vanhu vari kufamba vachitenderera muno munyika yezimbabwe hmm. vachishanda nezita rekuti tsika mutanda asi tiri kuona mhuri dzakawanda dzaparadzwa nenyaya yekunongedza kwavari kuita vanhu kuti iwe une uri muroyi iwe uri muroyi asi uroyi hwacho vasina kuhubudisa pachena kuti iwe uri muroyi une zvakati izvi zviri apa vanhu vari kusara vasisakwanise kugara vese panzvimbo imi pamashandiro enyu munoita sei inini kushanda kwangu handinakidze kuti uyu muroyi upambisa mwanangu mm. muroyi akaromba ega ka